سپاس و ستایش بۆ خوای گەورەوە درود و سڵاو لەسەر جانی پێغمبەری خوا لەسەر خێزان و کەس و کار و ئیماندار و هاوەڵان و شوێنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی بە کورتی ئەوەندەی بتوانین فەزل و حکم و ئادابەکانی ڕۆژووی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان لە بیست و سێ بەشدا دەخەینە ڕوو بە ئومێدی ئەوەی سوودمەند بێ بۆ هەموو خوشک و برایەکی مسوڵمان یەکەم مانای ڕۆژوو لە ڕووی زمانەوانی و شەرعیەوە ڕۆژوو لە ڕووی زمانەوانیەوە واتە خۆگرتنەوە و ڕۆژوو لە ڕووی شەرعەوە بریتە لە خۆگرتنەوەیەکی تایبەت کە ئەویش خۆگرتنەوەی لە خواردن و خواردنەوە و جیماعکردن لە سپێدەوە تاوەکو مەغری بوو لەگەڵ هەبوونی نیەت بەوەی کە بە ڕۆژوو دەبێت دووەم فەزل و پاداشت و تابەتمەندەکانی ڕۆژوو بێگومان ڕۆژوو چەند ڕێز و فەزل و تابەتمەندیەکی هەیە لەوانە یەک ڕۆژوو یەکێکە لەو کردەوانەی کە خودا پەیمانی داوە بە هۆیەوە لە خاوەنەکەی خۆش بێت و پاداشتێکی گەورەی بداتەوە دوو ڕۆژوو خێرێکی گەورەیە بۆ مسلمان گەر بزانێت سێ ڕۆژوو هۆکارێکە لە هۆکارەکانی بەدەستهێنانی تەقوا و خۆپارێزی چوار ڕۆژوو پارێزەرە مرۆڤی مسلمان خۆی پێدەپارێزێت لە ئاگر پێنج ڕۆژوو پارێزەری مرۆڤە لە شەهوات و ئارەزووەکان شەش، بەڕۆژووبوونی یەک ڕۆژ لە پێناو خوادا حەفتا ساڵ مرۆڤ لە ئاگری دۆزەخ دوور دەخاتەوە. حەوت، بەڕۆژووبوونی یەک ڕۆژ لە پێناوی خوادا بەقەد دووری نێوان ئاسمان و زەوی مرۆڤ لە ئاگری دۆزەخ دوور دەخاتەوە. هەشت، ڕۆژوو ئامۆژگاری پێغەمبەرە صلی اللە علیه وسلم و هاوشێوەی نییە. نۆ، ڕۆژوو خاوەنەکەی لە دەرگای ڕەیانەوە دەکاتە ژوورەوە بۆ نێو بەهەشت. دە، ڕۆژوو دەبێتە هۆی سڕینەوەی تاوانەکان. یانزە، پاداشتی ڕۆژەوانان پاداشتێکی دیاری نەکراوە. دوانزە، ڕۆژەوان دوو خۆشی بۆ هەیە. سیانزە، بۆنی دەمی ڕۆژەوانە لای خوای گەورە لە بۆنی میسک خۆشترە. چواردە، ڕۆژوو لەگەڵ قورئانی پیرۆزدا دەبنە شەفاعەتکار بۆ خاوەنەکەیان لە ڕۆژی دواییدا. پانزە، ڕۆژوو دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی چەند ژوورێکی بەرز لە نێو بەهەشتدا. سێیەم، سوود و قازانجەکانی ڕۆژوو لە ڕووی شەرع و تەندروستییەوە. یەکەم، لە ڕووی ئاینییەوە، نەفسمان پاک ڕاگرە و خۆیشمان ئەپارێزێ و ئاگری شەهوەت لە جەستەمان ئەکوژێنێتەوە. بەمەش لە ئەنجامدانی تاوانی گەورە دەمانپارێزێت و تاوان کەمتر دەکەین. تۆوی ڕەحمەت و بەزەیی لە هۆش و ویژدان و دڵەکانمان ئەنێژێ و فێری ئارام گرتنمان ئەکات. وامان لێ دەکات هەردەم هەژارانمان لە یاد بێت و دەستی یارمەتییان بۆ درێژ بکەین. فێری چاکەکاریمان دەکات و لە درۆ و دووڕووی و زمان پیسی دەمانپارێزێت. فێری لە خواترسان و لە خواپەرستی ڕاستەقینەمان دەکات. دڵەکانمان نەرم دەکا و گوێیەکانمان ڕائەهێنێ بۆ زیاتر گوێگرتن لە قورئان و ئامۆژگاری باشترین ڕێگایە بۆ ڕزگاربوون لە تاوان لە پلانە هەمیشەییەکانی شەیتان دەمان پارێزێت هۆکارێکە بۆ چوونە بەهەشت و لێخۆشبوونی پەروەردگار لێمان دووەم لە ڕووی تەندروستیەوە جەستەمان لە چەندین نەخۆشی دەپارێزێت هەروەک دکتۆر عەبدولعەزیز ئەحمەد لە وتارێکیدا دەڵێت بە شێوەیەکی زانستیانە دەرکەوتووە کە ڕۆژوو وەسیلەیەکی سروشتیە بۆ پاراستنی لەش لە هەندێ دەرد و نەخۆشی ئەمەش لە ژیانی یەکەیەکی ئەو خەڵکەدا بەدی دەکرێت هەروەها لە پاش تاقیکردنەوەیەکی زۆر لەسەر ئاژەڵ و گیاندارانی تردا دکتۆر ڕەوجیە گەیشتە ئەو ئەنجامە کە ئەو گیاندارانەی بۆ ماوەیەکی دیاریکرا و خواردن و خواردنەوەیان لێ قەدەغە بکرێت بەرگری و بەرەنگاریان بۆ نەخۆشی زۆرتر دەبێت تا لە پێش قەدەغەکردنەکە چوارەم چاکە و تایبەتمەندەکانی مانگی ڕەمەزان ڕەمەزان مانگی خێر و بەرەکەتە خی پەروەردگار چەندین چاکە و فەزلی ئاشکرای پێبەخشیوە ئەوەش ئەم شێوانەی خوارەوەیە یەک خی گەورە قورآانە پیرۆزەکەی ناردوتە خوارەوە دوو شەیتانەکانی تێدا کۆت و زنجیر دەکرێن سێ دەرگاکانی دۆزەخدا دەخرێن چوار دەرگاکانی بەهەش دەکرێنەوە پێنج بوونی شەوی قەدر لەلەتول قەدر تایدا شەش ڕەمەزان مانگی وەڵامدانەوەی پاڕانەوەکان و ڕزگار بوونە لە ئاگر حەوت ڕەمەزان مانگی سڕینەوەی تاوانەکانە هەشت مانگی ڕەمەزان گەورەترینی کاتەکانە کە تێیدا خی گەورە لە تاوانەکان دەبورێت نۆ گەشتن بە مانگی ڕەمەزان و بەڕۆژبوون تایدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی کەسی باوەڕدار دە ماڵبەخشین لە مانگی ڕەمەزاندا خێری زۆرترە لە مانگەکانی تردا پێنجەم، حوکمی ڕۆژوو گرتنی مانگی ڕەمەزان. ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان واجبە بە بەڵگەی قورئان و فەرموودە و کۆدەنگی زانایان لەسەر هەموو موسوڵمانێکی باڵغی عاقڵی و موقیم واتە لە سەفەردا نەبێت و هیچ ڕێگرییەک نەبێت لە بەردەم بەڕۆژوو بوونیدا وەک سوڕی مانگانە یان زەوی ستانی منداڵبوون. شەشەم، هاتن و سابت بوونی مانگی ڕەمەزان و کۆتایی هاتنی. هاتنی مانگی ڕەمەزان بە یەکێک لەم دوو شتە جێگیر دەبێت، یەک، بینینی مانگی ڕەمەزان هەرچەند تەنها کەسێکیش بینی بێتی بە مەرجێک ڕاستگۆ و جێی سیقە و عادل بێت. دوو، تەواوکردنی مانگی شەعبان واتە هەر کە سی ڕۆژ لە مانگی شەعبان تەواو کرا ئەوا ڕەمەزانە، هەرچەندە مانگی ڕەمەزانیش نەبینرابێت. وە هەروەها ڕەمەزان تەواو دەبێت بە، یەک، یان بینینی مانگی شەوال هەرچەندە دوو کەسی ڕازگۆ و جێی سیقەش بن واتە بۆ تەواوبوونی مانگی ڕەمەزان پێویستە دوو کەسی ڕازگۆ شایەتی ئەوە بدەن کە مانگی شەوالیان بینێوە دوو یاخود تەواوکردنی مانگی ڕەمەزان واتە هەر کەسی ڕۆژ لە ڕەمەزان تێپەڕی ئەوە تەواو دەبێت هەر چەند مانگی شەوالیش نەوێنرابێت حوتەم جۆرەکانی ڕۆژوو ڕۆژوو دەکرێتە چوار بەشەوە بەم شێوەی لای خوارەوە، جۆری یەکەم، ڕۆژووی فەرز، ئەویش ڕۆژووی مانگی ڕەمەزانە، جۆری دووەم، ڕۆژووی واجب، کە ئەویش کەفارەتە و بەهۆی کەفارەتی هەندێ شتەوە مرۆڤ بە ڕۆژوو دەبێت، جۆری سێیەم، ڕۆژووی نەزر، ئەم جۆرە لە ڕۆژوو واجب نییە لە ئەسڵدا بەڵام مرۆڤ خۆی لەسەر خۆی واجبی دەکات، جۆری چوارەم، ڕۆژووی سوننەت. هەشتەم، شەرت و مەرجەکانی ڕۆژوو، شەرتەکانی واجب بوونی ڕۆژوو شەش دانەن، ڕۆژوو واجبە لەسەر هەموو مسوڵمانێکی باڵغ و عاقڵ بەتوانا لە ماڵ بێت واتە لە سەفەردا نەبێت، یەکێک لە ڕێگرییەکانی ڕۆژوو نەبێتە ڕێگر لە بەردەم بەڕۆژووبوونیدا وەک سوڕی مانگانە یان زەیستانی منداڵبوون. نۆیەم، پایە و ڕوکنەکانی ڕۆژوو، بێگومان ڕۆژوو دوو ڕوکن و پایەی هەیە کە لەسەری بنیات دەنرێن بەم شێوەی لای خوارەوە، ڕوکنی یەکەم بریتییە لە نیەت هێنان کە شوێنی نیەت دڵە نەک زمان. ڕوکنی دووەم خۆگرتنەوە لە هەموو ئەو شتانەی ڕۆژوو دەشکێنن لە کاتی بانگی بەیانییەوە تاوەکو خۆرئاوابوون. دەیەم، ئەوانەی کە بۆیان هەیە بە ڕۆژوو نەبن لە مانگی ڕەمەزاندا. ئەوانەی کە بۆیان هەیە بە ڕۆژوو نەبن لە ڕەمەزاندا بریتین لە یەک ڕێبوار مسافیر دوو نەخۆش سێ ئەو ئافرەتانەی کە لە بێنوێژیدان یان لە زەویستانیدان واتە خوێنی دوای منداڵ بوون چوار پیا و ئافرەتی بەتەمەن پێنج ئافرەتی سکپڕ و شیردەر شەش ئەو کەسەی کە زۆری لێ دەکرێت ڕۆژوەکەی بشکێنێت حەوت کەسێک پێویستی بە شکاندنی ڕۆژوو بێت بۆ ئەوەی کەسێک لە مردن ڕزگار بکات هەشت، کەسێک برسێتی و تینوێتی زۆری بۆ بێنێت بە شێوەیەک بترسێت زیانی پێ بگات و بمرێت. یانزەیەم بەتاڵکەرەوەکانی ڕۆژوو زۆر شت هەن پێویستە ڕۆژەوان لێیان دوور بکەوێتەوە چونکە ئەگەر ئەو شتانە ڕۆژانی ڕەمەزاندا ئەنجام بدات ڕۆژوەکەی بەتاڵ دەبێتەوە و تاوانەکانی زۆر دەبن ئەو شتانەش بریتین لەمانەی خوارەوە یەک خواردن و خواردنەوە بە ئەنقەست دوو، خۆڕشاندنەوەی بە ئەنقەست. سێ، بێنوێژی و زەیستانی. چوار، بەرزی لێدانێک مەبەست پێی خواردن پێدان بێت. پێنج، جووتبوون لەگەڵ خێزاندا. شەش، دەرچوونی مەنی بە ئارەزوو، جا بەهۆی ماچکردنەوە بێت یاخود بە دەست لێدان یاخود دەستبەڕ. حەوت، نیەتی شکاندنی ڕۆژوو، هەر کەسێک نیەتی شکاندنی ڕۆژوو بێنێت ئەوا ڕۆژووەکەی دەشکێت، چونکە نیەت یەکێکە لە ڕوکنەکانی ڕۆژوو. هەشت هەڵگەڕانەوە لە دین و کافربوون دوانزەیەم مەرجەکانی ئەو شتانەی کە ڕۆژوو دەشکێنن مەرجە و شتانەی کە ڕۆژوو دەشکێنن جگە لە سووری مانگانە و خوێنی دوای منداڵ بوون سێ مەرجی تێدابێت مەرجیەکەم کەسەکە عیلمی هەبێت و بزانێت ڕۆژوو بۆش دەرەشکێت مەرجی دووەم دەبێ لە بیری بێت و لە بیری نەچوو بێت جا ئەگەر بە لە بیرچوونەوە شتێکی خوارد ئەوە ڕۆژوەکەی سەحیحە و هیچ کێشەیەکی تێدا نییە و قەزاکردنەوەی لەسەر نییە مەرجی سەیەم بە کەیفی خۆی خواردنەوەکە بخواتەوە زۆری لە نەکرابێت جا ئەگەر بە زۆر ئەو شتەی پێکرا کە ڕۆژ دەشکێنێت ئەوە ڕۆژوەکەی تەواوە و هیچ کەفارەتێکی لەسەر نییە سیانزەیەم قەدەغە کراوەکانی ڕۆژوو چەند شتێک هەیە پێویستە ڕۆژەوان لێی دوور بکەوێتەوە بزانە ئەی بەندەی سەرکەوتوو بۆ گوێڕایەڵی پەروەردگار پایە بەرز کە ڕۆژەوان ئەو کەسەیە ئەندامەکانی بەڕۆژوو بن لە تاوان و زمانیشی لە درۆکردن و وتەی پڕوپوچ و ناڕەوە و خۆشی بگرێتەوە لە خواردن و خواردنەوە و جوودبوون لەگەڵ خێزانی ئەگەر قسەیشی کرد وتەیەک ناڵێ ڕوشێنەری ڕۆژوەکەی بێت وەکردەوەیەکیش ناکات ڕۆژوەکەی بەتاڵ بکاتەوە چواردەیەم، ئادابە سوننەتەکانی ڕۆژوو، ڕۆژوو کۆمەڵێک ئادابی هەیە کە سوننەتە مسوڵمانی ڕۆژوەوان پارێزگاری لێ بکات و کردەوەی پێ بکات بۆ ئەوەی پاداشت و خێرێکی زۆری دەست بکەوێت، ئەو ئادابانەش بریتین لە، یەکەم، پارشێوکردن، دوو، بەربانگکردن، سێ، زۆر خوێندنی قورئان و زیکر و دوعاکردن و نوێژکردن و خێرکردن و عومڕەکردن. چوار کات نەکوشتن بە شتی بێسوود و بێمانە پێنج نوێژی تەڕاویح لەگەڵ جەماعەتدا شەش خۆی بڕازێنێتەوە بە ڕەوشتی سەلەف و پێشینان حەوت باش وایە بۆ کەسی ڕۆژوەوان گەر کەسێک جوێنی پێدات بڵێت من بە ڕۆژوم هەشت شکری نیعممەتی خوددا بکات لەسەر ئەوەی خوددا تەوفیقی داوە لەسەر ڕۆژوگرتن و کاری بۆ ئاسان کردووە و گەیاندویەتە ڕەمەزان نۆ سیواکردن سیواکردن لە هەموو حاڵتێکدا سنەتە بۆ کەسێک بە ڕۆژوو بێت یاخود نە پانزەیەم ئەو شتانی کە باش نین کەسی بە ڕۆژوو ئەنجامیان بدات لەو شتانی کە باش نییە ڕۆژەوان ئەنجامیان بدات بریتین لە یەک زیادە ڕوی لە ئاو لە دەم و لوجوەردان دوو، ماچکردنی خێزان، باش نییە بۆ کەسێک کە ئارەزووی بجوڵێت ماچی خێزانی بکات. سێ، دەستلێدان و باوەش پیاکردن و ئەو شتانەی کە دەبنە هۆی جووتبوون. چوار، قوتدانی بەڵغەم. پێنج، تامکردنی خواردن بەبێ ئەوەی پێویستی بە تامکردنی هەبێت. شەش، ویساڵکردن، کە ئەویش نەشکاندنی ڕۆژووە و نەخواردنەوەی خواردن و خواردنەوەیە بۆ ماوەی دوو یاخود سێ ڕۆژ. شانزەیەم ئەو شتانەی کە حەڵاڵە بۆ ڕۆژەوان یەک ڕۆژەوان بتوانێت بە لەشگرانیەوە ڕۆژ بکاتەوە دوو سیواکردن سێ ئەو ڕادانە ناو دەمولود چوار ماچکردن و دەستبازی بۆ ڕۆژەوان پێنج تاقیکردنەوە تەحلیلکردنی خوێن و دەرزی لەدانێک مەبەست لی خواردن پێدان نەوێت شەش کەڵەشاخکردن حەوت چێش تامکردنی خواردەمەنی بەڵام ئەم کارە بە مەرجێک ئەبێ ئەو خواردنەی نەڕواتە قوڕگەوە هەشت کل سوورمەکردن و قەترە و هاوشێوەکانی لەو شتانەی کە دەکرێنە چاوەوە نۆ ئاوی ساردکردن بەسەر سەردا و خۆشۆردن هەفتەیەم قەزاکردنەوە و فیدیەی ڕۆژ و کەفارەت یەکەم ئەوانەی کە قەزاکردنەوەیان لەسرە چوار کۆمەڵن یەک نەخۆشێک کە ئومێدی چاکبوونەوەی هەبێ دوو گەشتیار مسافیر سێ ئافرەتێک لە بێنوێژی دابێت چوار ئافرەتێک لە زەیستانی دابێ دووەم ئەوانەی تەنها فیدیان لەسەر و قەزان لەسەر نییە پێنج کۆمەڵ خەڵکن یەک، پیرەمێرد، دوو، پیرەژن، سێ، ئافرەتی حامیلە، چوار، ئافەتی شیردەر، پێنج، نەخۆشی بەردەوام. سێیەم، کەفارەت، هەر کەسێ لەگەڵ خێزانیدا جووت بێت لە مانگی ڕەمەزاندا ئەوا چوار شتی لەسەر واجب دەبێت، یەک، کەفارەت، کە ئەویش بەم شێوەیەیە، ئەلیف، ئازادکردنی بەندەیەکی باوەڕدار، با، ئەگەر بەندە نەبوو ئەوا پێویستە دوو مانگ بەسەر یەکەوە بەڕۆژوو بێت، جیم، جا ئەگەر نەیتوانی دوو مانگ بەسەر یەکەوە بەڕۆژوو بێت ئەوا خواردنی شەست هەژار دەدات، دوو، بە نیسبەت باقی ئەو ڕۆژەی ماوە کە جیماعی تێدا کردووە پێویستە بەڕۆژوو بێت و نابێت ئەو شتانە بکات کە ڕۆژوو دەشکێن و یاخود خواردن و خواردنەوە بخوات و بخواتەوە چونکە بە بێ عزرێکی شەرعی ڕۆژووی شکاندووە بۆیە هیچ ڕوخسەتێک نایگرێتەوە سێ پێویستە جگە لەو دوو مانگە ئەو ڕۆژ وەش بگرێتەوە کە جیماعی تیا کردووە چوار پێویستە لەسەری تەوە بکات و داوای لێخۆش بوون بکات لە خدای گەورە هەژدەم نوێژی تەراویح یەکەم واتای نوێژی تەراویح نوێژی تەراویح بۆیە ناونراوە بەو ناوەوە چونکە لە دوای هەر چوار ڕکاتێکی سراحەت دەکرێت جانمێژی تەراویح لە یەکەم شەوی ڕەمەزانەوە دەست پێ دەکات دووەم نوێژی تەراویح سونەتێکی تەکید لێکراوە سێەم فەزل و ڕێزی نوێژی تەراویح کاتێ مسلمان نوێژی تەراویح بکات باوەڕی وابێ کە حەقە و چاوەڕێی پاداش بێت لە خوددا و تەنها مەبەستی خوددا بێت ئەوە پاداشتێکی گەورەی دەست دەکەوێت چوارم دروستێتی نوێژی تەراویح بە جەماعات پێنجەم، ژمارەی ڕکاتەکانی، عائشە ڕەزای خوای لێ بێت فەرموویەتی، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه و سلم لە یازدە ڕکات زیاتری نەدەکرد لە ڕەمەزاندا و جگە لە ڕەمەزانیشدا. شەشەم، کاتی نوێژی تەڕاویح دوای نوێژی عیشایە لەگەڵ دوو ڕکاتە سوننەتەکەی دوای عیشا، پاشان نوێژە تەڕاویحەکەی دەکات. نۆزدەیەم، هەڵەی هەندێک لە ڕۆژەوانان، هەندێک لە ڕۆژەوانان تووشی هەندێک هەڵە دەبن ڕەنگە ببێتە هۆی کەمبوونەوەی پەراشتەکەیان و کاریگەری دەبێت لەسەر تەواوی ڕۆژۆکەیانیان یاخود کارێک دەکەن پێچەوانەی مەبەستی ڕۆژووە و ڕێز و فەزلی ڕۆژۆکانیان کەم دەبێتەوە جا هەندێک لەو سەرپێچیانە بریتێن لەمانەی خوارەوە یەک فێر نەبوونی ئەحکامەکانی ڕۆژوو دوو شەرم نەکردن لە خودا و نەپاراستنی زمان و چاو و دەست لە تاوان و خراپە سێ، ئیسراف و زێدەڕەوی و بەفیڕۆدانی ماڵ لە شتی بێهودەدا. چوار، تەکلیفکردنی کەس و کار بەوەی خواردن و خواردنەوەیەکی زۆر ئامادە بکەن. پێنج، خەوتن لە کاتی پارشێودا، بە شێوەیەک خۆی بێبەش دەکات لە باشترین شت لەو کاتە پیرۆزەدا کە داوای لێخۆشبوون کردنە. شەش، نەکردنی نوێژی بەیانی، یاخود بە جوانی نەیکات و یاخود پیاوان نوێژ لە ماڵەوە بکەن و نەچن بۆ مزگەوت. حەوت، زۆر خەوتن لە ڕۆژدا، حەتمەن ئەم کارە پێچەوانەی سوننەتی خودایە. هەشت، بە فیڕۆدانی کات لە نێوان خەوتن وتی وتیدا. نۆ، ئیهمالکردنی قورئانی پیرۆز و بێ بەشبوون لە پاداشتەکەی. دە، دوعا نەکردن لە کاتی ڕۆژوو شکاندندا و بە گشتی لە کاتی بەڕۆژووبووندا. یانزە، نەکردنی نوێژی مەغریب لە مزگەوت و خۆ خەریک کردن بە شکاندنی ڕۆژووەوە. دوانزە، نەکردنی نوێژی تەڕاویح نە لە مزگەوت بە جەماعەت و نە لە ماڵ بە تەنها. سیانزە، شەو درەنگ خەوتن. چواردە، بە پەلە ئەنجامدانی نوێژی تەڕاویح. بیستەم شەوی قەدر یەک فەزڵی شەوی قەدر بەسە بۆ پایەی شەوی قەدر کە چاکترە لە هەزار مانگ دوو کاتی شەوی قەدر ئەومان پێگەیشتووە لە پێغمبەری خواصل الله عليه وسلم کە ئەو شەوە شەوی بیست و یەک شەوی بیست سێ شەوی بیست و پێنج شەوی بیست و حەوتەم و شەوی بیست و نۆ و شەوی کۆتایی مانگی ڕەمەزانە سێ نیشانەکانی ئەم شەوە شەوی قەدر شەوێکی بێدەنگ و ڕوونە نەگەرمە و نەسارد خۆری بەیانەکەی لاواز و سوور دەبێ بیست و یەک مانەوە لە مزگەوت بۆ خواپەرستن ئەلئیعتیکاف پێشەوا ابن عثیمین بەڕەحمەت بێت دەڵێت یاعتیکاف واتە پەیوەست بوون بە مزگەوتەوە و خۆ تەرخانکردن بۆ خواپەرستی کە ئەوەش سنەتێکی جێگیرە و بەڵگەی قورآن و فەرموودەی لەسرە مەبەست لەمانەوە لە مزگەوت بۆ خواپەرستی مەبەست لە یاعتیکاف ئەوەیە کە مسلمان لە مزگەوتێک لە ماڵەکانی خوادا بمێنێتەوە بۆ خواپەرستی گەراڵیکردنی خوای پەروەردگار ئەوەش لە بەردەستکەوتنی پاداشت و فەزڵ و گەیشتن بە شەوی قەدر بیست و دوو، فەزڵ و تایبەتمەندی وەرکەکانی دەشەوی کۆتایی ڕەمەزان ئەم دەشەوەی کۆتایی تایبەتمەندی زۆری هەیە لەوانە یەکەم دابەزینی قورئان تێیدا دووەم شەوی قەدر لەگەڵ ئەوەی کە قورئان مەزن و گەورەیە لە شەوێکی گەورە و مەزنیشدا هاتووتە خوارەوە کە خوای بەرز و بڵند گەورە و شکۆداری کردووە و ناوی لێناوە لەیلەت القەدر واتە شەوی بەڕێز کە خاوەنی پلە و پایەیەکی بەرز و بڵندە سێیەم، چوونە ناو مەککە و تێکشکانی کوفر و بێباوەڕی، لە تایبەتمەندێکانی ئەم دەشەوە بریتییە لە دەرکەوتنی حەق و ڕاستی و داڕمان و پووچەڵبوونەوەی باتڵ، لەم کاتەدا موسوڵمانان چوونە ناو مەککەوە و لە دەست بێباوەڕان ڕزگاریان کرد. چوارەم، زۆر تێکۆشان و هەوڵدان لە عیبادەت و خواپەرستیدا. لە تایبەتمەندیەکانی تری ئەم دەشەوە ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم زیاتر لە کات و ڕۆژەکانی تردا هەوڵی دەدا و تێکۆشانی دەکرد لە خواپەرستیدا. 23 زەکاتی سەرفترە یەک حکومەکەی زەکاتی سەرفترە فەرز و واجبە دوو لەسەر کێ واجب دەبێ زەکاتی سەرفترە واجب دەبێ لەسەر هەموو بچووک و گەورە و نێرینە و مێینە و ئازاد و بەندەیەک لە مسوڵمانان سێ پیاو لە جیاتی کێ دەیدات مسلمان سەرفترە دەدات بۆ خۆی و هەموو ئەوانەی کە نەفقەیان لەسەرەتی لە بچووک و گەورە و نێر و مێ و ئازاد و بەندە چوار بە کێ دەدرێت سەرفترە تەنها دەدرێت بەو کەسانەی کە شایستەن ئەوانیش تەنها بریتین لە هەژار و کەم دەستەکان پێنج کاتەکەی یەکەم زەکاتی سەرفترە لە دوای خۆر ئاوابوونی ئێوارەی شەوی جەژن واجب و فەرز دەبێت دووەم و باشتر و سنە دوایە پێش دەرچوونی خەڵکی بۆ نوێژی جەژن ببەخشرێت سێم بەڵام ڕوخسەت و ڕێگە دراوە بە ڕۆژێک یان دوو ڕۆژ یان سێ ڕۆژ پێش جەژن بدرێت بەو کارمەندانەی کە هەڵدەسن بە کۆکردنەوەی شەش، حیکمەت لە سەرفترە، خوای دانا و زانا سەرفترەی فەرز کردووە و پاککردنەوەی ڕۆژەوان لە وتەی پڕ و پووچ و کرداری خراپە و بۆ ئەوەی خواردنێکیش بێت بۆ فەقیر و هەژاران. حەوت، چی دەدرێ بۆ زەکاتی سەرفترە؟ زەکاتی سەرفترە دەبێت تەنها بە خواردن، طعام، بدرێت، لەو جۆرە خواردنانەی کە خەڵکی هەر سەردەمێک دەیخوات. هەشت بڕەکەی، ئەلیف، یەک ساع واتە، چوار گوێل، چوار مود، دەدرێت بۆ سەر فترەی هەر نەفەرێک، بە کێشانەش نزیکەی دوو کیلۆ و نیو دەکات بە پێوەری ئێستا. نۆ پارەدان بۆ سەر فترە دروست نییە و دەبێت تەنها خواردن بدرێت نەک پارە. سەرفرەدان لە سەردەمی پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم بە خواردن و قوتی ئەو سەردەمە دراوە نەک بە پارە و لە مەذهبی مامی شافعیدا پەیڕەوی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کراوە تێیدا دەبێت تەنها خواردن بدرێت بە سەرفترە و پارە نابێت و دروست نییە دە ئەو خاڵانەی کە پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە سەرفدرەداندا وەک بیرخستنەوەیەک موسوڵمانان زیاتر لەم خاڵانەی خوارەوەدا پێچەوانەی سوننەتی پێغەمبەر دەکەن لەسەر فترەداندا، یەکەم، پارەدان لە جیاتی خواردن، دووەم، پێشخستنی سەر فترەدان زیاتر لە ڕۆژێک یان دوو ڕۆژ یان سێ ڕۆژ پێش جەژن یان دواخستنی بۆ دوای جەژن، سێیەم، تایبەتکردنی سەرفترەدان بە شێخ و مەلا و فەقێ، چونکە سەرفترە تەنها حەقی هەژارانە و بەس و تایبەت نییە بە شێخ و مەلاوە.